Helo pawb, what is happening, shwt ma pethe, croeso nôl i Pop Di. Mae'r fideo heddi yn un gyffroes iawn, achos fi fan hyn yn Gaerdydd tu fas Cineworld, un o fy hoff cinemas fi yn y byd. A fi am ddangos i chi sut brofiad mae fe i mynd nôl mewn i'r cinema i gwylio ffilm. Fi'n gwybod, mae fe nuts. Nawr, fel chi'n gwybod, fi yn caru'r cinema, ond sa'i di bod mewn cinema ers dros blwyddyn a hanner. Fi mor emosiynol heddi! Ond heddi mae hwnna yn newid. Wythnos ma yw wythnos agoriadol Black Widow a oedd rhaid i fi dod i wylio fe. Nawr, rhywbeth newydd ni'n neud ar Pop Ti yw cwestiwn y dydd. Felly, y cwestiwn heddi yw, beth yw'r enw'r actores enwog sydd yn chwarae Black Widow? Gad wybod i fi yn y sylwadau isod. A chofiwch, tanysgrifiwch i Popty ac hoffi'r fideo 'ma! Reit, digon o siarad, ni'n mynd mewn a fi'n dod â chi gyda fi. O'n i'n gweud o'n i'n excited, bois? Hw! Wrth gwrs, angen gwisgo masg. Dod i mewn. Ie, wrth gwrs, fel unrhyw adeilad cyhoeddus mae rhaid i chi wisgo masg tra'n teithio o gwmpas, ac hefyd cadw dau metr ar wahân i pobl eraill. Mae hyn i gyd mewn lle i cadw'r pobl a'r staff y sinema yn saff. ac yn neud yn siŵr bod pawb yn teimlo'n cyfforddus i ddod mewn. Mae hyn mor weird, sio'r grisiau yn symud, sa'n gwybod beth i wneud. Helpa fi! Ah! Joke. Dwi'n ffain. A dyma ni guys, yn y cinema. Uh, hei! Enw fi yw Jed. Na fi'n gwybod enw ti. Wonder Woman, t'mo. Yym, ti 'di siarad i Batman yn ddiweddar? Na? Yy, ma' hwnna'n ffain. Sori. Wel, ma' hwnna'n rude. Ie, sai'n credu mae Wonder Woman yn lico fi faint fi'n lico hi. Ond dyma rhywbeth arall fi'n lico. Nawr beth yw 4DX yw bod ti'n ishte yn cader ac wrth i'r ffilm mynd ymlaen, mae'r cader yn symud, mae yna gwynt yn mynd yn eich wyneb, mae dŵr yn mynd yn eich wyneb, mae fe rili really yn bach fel roller coaster. So, os oes da ti bach o stomog cryf a ti'n licor mwy o cyffro yn eich ffilm, hwn yw'r peth i chi. Uh, Unrhyw un arall yn cael Darth Vader vibes fan hyn? Luke, I am your father. Right guys, fi wedi cael fy gwahodd i dod mewn i un o'r sgrin cyn neb arall. Mae rhaid fi ddweud, mae fe bach yn weird bod mewn fy hyn ar ben fy hun. Nid sgrin fi fydd hwn, ond un o'r sgrinau mwyaf cool fi rioed i gweld. Jyst edrych ar hwn. Waw. Os a'i joker i chi, allai eisiau yma am oriau. Edrych pa mor cool o fe. Enw sgrin yma yw Super Screen ac dim ond yn Cineworld fyddwch chi'n ffeindio sgrin fel hyn. Mae'r sgrin ar ystafell yn fwy nag fel arfer ac hefyd mae'r cadeiriau yn fwy ac yn rili really cyfforddus. Fel mesur arall i cadw pobl yn saff, fy nhw'n cadw un, dau, tri sedd yn wag, a wedyn os yna parti o chwech, un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, yn y canol, ac wedyn tri sedd gwag eto cyn i parti arall dod mas. Mae yna digon o wagle i chi teimlo'n saff tra'n eistedd nôl, bita dy snacs a gwylio'r ffilm bendigedig. Na'r breuddwyd, wel, cofiwch nawr, yn deg mlynedd, fyddwch chi'n gweld Jed ar hwnna. Siŵr o fod yn dawnsio fel clown neu rhywbeth, ond mae hwnna'n ffain. Reit, digon o siarad nonsens, amser am y peth pwysig. O ias. Y snacks. Reit, helo! Helo, is your name Connor? My name is Connor.
Hiya Connor, um, I would like some snacks, please. Can I get some sweet popcorn, please? You can indeed.
Thank you.
Ydy fe'n weird bod fi eisiau neidio mewn y popcorn? Just nofio ynddo fe. wow. Wow. Hang on, os dwi unrhyw un arall wedi sylweddoli faint fi wedi gweud wow yn y fideo yma. Pwy fi'n meddwl ydw i, Owen Wilson neu be? Wow. Wow.

Just the essentials, chwa.
Top yn fyna? Trey, diolch yn fawr. Dim probs. Okay, screen 12, res bl, sef 16. Amazing. Joiwch y ffilm.
Right guys, fi fan hyn.
Fi fa screen 12 a mi mewn i gwylio Black Widow fi mor excited. Wrth gwrs fi methu ffilmo tu fewn felly byddai'n dal lan gyda chi ar ôl. Wylech chi wedyn. Diolch yn fawr, thank you very much. See you next time. Diolch. Fi newydd dod allan o'r cinema yn gwylio Black Widow a mae rhaid i fi ddweud am brofiad o bod nôl yn y cinema. Am y tro cyntaf, am dros flwyddyn a hanner. Oedd y cinema ei hun yn gwych, oedd y sedd i'n cyfforddus, Oedd y snacks yn lovely. Ond be o'n i'n meddwl am y ffilm ei hunan? Oh, fi nôl! Felly, y ffilm Black Widow. I fi, oedd e'n... OK. Na, fi mond yn jocan. Roedd e'n amazing! Oedd y ffilm yn lot well na be o'n i'n ddisgwyl ac oedd e'n action o'r munud cyntaf. Ac felly, i roi flas i chi, mae Black Widow yn dilyn Natasha Romanoff sydd yn cael ei chwarae gan... Nawr, pawb yn cofio'r cwestiwn y dydd ar dechrau'r fideo? Felly dyma'r ateb, mae Black Widow yn cael ei chwarae gan Scarlett Johansson! Uh, da iawn i pawb nath gael ei gywir. Ni'n gweld hi ar ôl digwyddiadau Civil War ac yn dod i nabod ei hanes hi ac yn gwylio hi'n wynebu pobl o'r gorffennol, rai da ac rai yn ddrwg. gyda actio da iawn, enwedig o'r newcomers yn Marvel, Florence Pugh a David Harbour. Felly dyna ni, diolch yn fawr am gwylio'r fideo heddi guys, a fyddai'n gweld chi guys tro nesaf yn y fideo nesaf. Cofiwch, mae Black Widow allan nawr yn y sinema, ond hefyd mae fe allan ar Disney Plus gyda premiere access i chi gwylio fe yn y tŷ. Felly cofiwch i tanysgrifio chi pop tŷ, hoffi'r fideo ma a roi'r notification bell arno. Fyddai'n gweld chi guys tro nesaf, ond tan hynny, ta-ra! Bye!